Eh? munoti kana manwa wawa motukana mambo wese unonditukira kuti ndaitei tiri madzishe tiri vana mambo chikichi kumaninga uko zvekuti chero mukaenda kuna mambo anosunga umwe mambo iye mambo wenyu amuri kutaura chakati chakati chaamai vake ndokunzi muchokuti wake waamai vake inini chokuti wacho mambo wacho naamai vake pamusoro yedare Eh, nditautaura yaitika musi wa 22 22 asina mudhakwa kana kuti asei
ino mawitness ndakati ndichibva kumba ndichinogadzirisa kwachikwasha semhuri yangu ndakati haingauye kuti mhuri yese iuye inini baba ndini ndiende kumba kwachikwasha saka ndangoti svike pabhohoro paya ndobva ndaona iyeyu namaneja anonzi ani ng'andu navamwe varume vaviri ndovanzi aya maita zvakanaka sabhuku tasangana nei murume oyo anga achitukirira chitutsi ndokubva atsuurwa ndikati ayi ndatono almost nine days sina ndakwidza kupi zvikanzi aiwa ndanga ndina secretary wangu samson ari muno samson eh, ndobva tati a ah, naiwo kongo chituka anga chiti kudiko zvanzi anga chituka sabhuku namama tikati kotanga taita sei zvikanzi aiwa handizvizive tikati aiwa kuti isusu kunoti kana matukana bhawa tukanai ko inini nsabhuku namambo unotibatanidzira zvamunodenhana zati tinenge tisiko ndobva azvitirambei sangano yaida kukwira motikari zuva dzange dzakumafaive achida kumhanya kubhindura ndobva nango nasekita rano isu zvatiri kukwidzawo tichazvinzwa zvaparwa nohope ndobva taenda kwachikwashikoni vatanuka takuda kusvika ndopatakaterwa mahotels ana kasangana ne uyaya ndomahotels bule ndomawitness awo ndobva vatiteera zvikanzi sabva toda kukuonai tata pane nyaya dzinoda mbogadzisa pa two minutes zvikanzi pamwe munonoonoka ndobva vanditsanangura nyaya shuwa murume aituka muvillage achituka muvillage nobva abvunza vanzi munomu haikona kudaro sabhuku muno muna mambo vanogara mupi muno havazvide ndokunzi muchokuti wake waamai vake inini chokuti wacho mambo wacho naamai vake akatuka zenda yemi neni zvaana amai vedu vakafa zvingakone sokuhitiniswa nevarume ava ende havasivo vega vakazvitaura vamwe havapo asi ava vakati tinouya kudai ndiyoyo nyaya yakaita mu saka zvava ndimunganyatsokupira ndare ndangotaura sematauro andakaitwa nemi nematauro andikaitwawo novamwe ah, matopedzi atisasikurotsvaga zvakawana matopedzi right

Ndichitaura chokwadi. Chinhu chinova ndichokwadi iro ndicho chinondisunungura kana kundisungirira. Pamusoro yemambo, pamusoro yedare. Eh, nditautaura zvaitika musi wa 22. 22 ndasina mudhakwa kana kuti asei. Ndakaenda pamota yechingwa, ndikaenda kutora chingwa, ndakabudisa chingwa. Cha talent pari pababa 2 pachibaba 2. Ndipo ndababa chingwa pai pai. Ndipo ndakanzwa zvakunzi watuka sabhuku. zvandinetsa ndini ndatuka sabhuku ko ndamutuka papi sabhuku ndamuona kupi sabhuku changa sipo pano ivava ndivakatanga kutaura nyaya yacho vakagara apa iunya mudevero because mudevero nyaya yoti angana mageresi kubva neni kubva kubasa ndiadati watuka sabhuku ndiadati watuka sabhuku ndati ndatuka sabhuku ko ndamutukirei kana ndamutukirei sabhuku wacho handiti ka ndati ah, ina ndamubvira tuka sabu andati ndamudhakwa ndichenda ndafamba ndichifamba namaneja handiti ka ndivatsanangura nyaya ipi iyoyo ndivatsangana nababa nasabhuku ava ndine kutovaudza nyaya yacho inini kwete kuti mumwe munhu ndine nyaya kuvaudza inini ndati sabhuku nyaya taura kumusoro uku iri kunzi ore oh, sorry sorry sorry sorry ndati sabhuku nyaya taura kumusoro uku zvikunzi inini ndakutukai ndakutukai papi tikamuona tikamupa musoro kamatana kutseka maka ndagara makore muno mamuponda pamusoro kamatana kutseka na chii na tinongomhoresa na mutana zvakanaka nako idza nyaya nyaya nyaya yatinyaya kire vano chamisa vana sanga vamwe vamwe pa shop rake tagarira mari dzedu vano vano pa pa pa pa ndo shando nawo ne vamwe vakasvika pakuzviramba nyangwe time ndo chatoti ah andina muzwa musho kuti kana kuti kana ita sabu kana kana kana chief mashuka ndaura se andina kwanzwa kasi ava manje vakaramba vachiti chi watuka sabu ndikati ini handautuka sabhuku mufunge ndinomutuka nemhaka yei nemhosva yei vatuka chivi ndovatuka nemhaka yei nemhosva yei vanditadzirei indochinochinochinoedze ndochiko mutemo ndidunhu ravo ndimunzvimbo yavo ndamugara nguva yakareba handana kutsekeraaaa chipo tavagachiga chachifu vedu tatofaro chipembe tema pavo nhasi ndozotuka tazvinzwa zvamwari zvauri kutaura rega tinzwe kuvaruma nokuti iwewe haungataure chokwadi unogona kuti zvenga uchiramba mhosva asi wakaita kega tinzwe mawitness kuti anopamusoro
panguva iyo ndakumbira kuti mwari vanditungamirira kupani chandichataura pamusoro pemhosva yemurume uye kutuka wakaita eh, ndisingawedzere kana kutapudza right zvakaitika pane murume uyo andina tanga tiri pabhawa kwamusa kwete shuwa eh, vanhu vane wadoro ane shamwari dzake dzaimesana nadzo anditi zvavo zvekuita zvemasimba zvekuda kuita nguva da kurwisana ehe ane mazuva saka uyu murume akatanga kutuka chitudzi pakazara vanhu vana vadiki madzimai anga ari masikati anoona takati iyo chimari iyo kutuka chitudzi panapa Hauzivi kuti nyaya yokutaura inokenesa kudari kwachief tikati tamutora zvakanzi ah chief wani yeye isu kumusha kuti tanzi chikiji tiri machifiwo zvekare patukati tuze na chief apo tikati nasabhuku kuti vari kwatowedzera tikati o oh, tazvirinza kana tikanatikanatiye kwangara ndakukure kana uya aireko nekuti isisu hapana pandakazonotsvaga ava tinoudza nyaya yekunyepera murume nokuti hapana yakambonditadzirao kana ari sei
pamusoro edare kana mwari zvese zvachataura chive chokwadi pasave nekuwedzera kana kutapudza eh, ndingangoti Zvataurwa naMusiyamwa ndizvo chaizvo zvakaitika. Mukomana ainetsana nevanhu tiri pamagirosa, saka isusuwo takati vorega timutsiure kuti aiwa pakazarawo chi vanhu vakuru. Patakati tichizama kumutsiura akabva ati chakati chakati, ini ndini ndakatotanga Akateerera kuti ndiri mudiki zvikanzi chakati chakati chamai vako. Ndobva ndati ah mukoma musiyamo pane munhu akutaura zvinyadzi munzvimbo makati hamuna chitutsi chofanira kutaura. Zvikanzi ndobva tati tichakuendesa kwamambo. Ndobva zvanzi kwedu tiri madzishe tiri vana mambo chigichi kumanhenga uko zvekuti chero mukaenda hakuna mambo anosunga umwe mambo. iye mambo wenyu wamuri kutaura chakati chakati chaamai vake chakati chakuenda kuna sabu zvikanzi nyango iye
iwe shamwari mwana wamambo muranda kungu e, e, simironi mm, akachuka
angatipedzere nguva kana amai vafi
Oi,
varume ava ndivo vanzwa vataura kuti vakanzwa havana kuti izvo vakaudzwa nevamwe vanhu vari kuti vakakunzwa tuka zvaibuda mumuromo mako ndozvaenda munzeve dzavo straight vandiwanzwa vachitaura kudaro right so kureva kuti ava vangareve zvenheni wakatuka

Eh?
imunoti kana manwa wawa motukana mambo wese unonditukira kuti ndaitei nasabu ukambondiona pachivanze penyi papi pawakandiona ndakagara kanobva wari kwamai vangu wakavatukiri unovaziva vanonzani iwe kuchembera kufa hauna usi hwekuti mungandichichidzire iwe chokwadi cha endi kurwa chaiko kunonzi kurwa akurwiwe mwana waamai uyu munyin'ina wangu wandikaberekwa naye ndiye anorohwa nomaoko kwete iwe muno mabhuna akafamba nemaherikopta mudenga havana kurohwa Saka iwe ungatirove tese inini nomunyin'ina wangu unotirova tese yaunosimba rakawedzerwa stereki unopa amai vangu mombe amai vauyu mombe unotuka vanhu vasina kumbokubereka ende vasina kana kumbogara newe kana pamba pako chako kana mutupo wako wakavatukirei dai ndirini pamwe ungatomboti haa munokanganisira vamwe vanhu mumhosva ungatuka amai vangu chokwadi unotaura chokwadi amai vangu munovatukirei madzishe muri munhu uda kukutaurirai chokwadi chisiri chokumbovanhu ndabova kubvira nhasi ndakanzwa munhu achinzi akasanganisa zita rangu pazvinhu ini ndichadzokera kujeri ndakabereka ini ndine vana vakomana vandinavo iye waugere naye mwana wangu haumbomurova u
eh? changamira musati makwidza hasha imbomirani kuti vamai vangu imbomirani
tinashe taura chokwadi chawakanzwa ndiye mumwe witness uyu akanzwa achituka
ndichasunza hangu rwoko asi zvandingataure ndezvekuti mukomana wekutuka ndakamunzwa achituka ndini nyakutosvika futi ndichimudzora kuti kwewewe zvauri kuita izvi indava kungoti ndaibvawo zvangu pamwe pandaiva asi ndakasvika ari pakati pekudi pekutuka ndofunga wakamuona hero eh, akakutsura zvishuwa zvakutaura akanditsura aikutsurirei basa iwe fanality tinokodzero yekuti ubve muno mumaini uko ukakusiya basa ndatanga bhadhara zana Unokusiya basa chokwadi chaizvo kwa mai vangu vakavatukirei ini handina kumbondwa baba wangu achituka mai vangu uyu mwana wangu ari kumutaurira mwana wangu ari kutaura nei unozviziva simuka uya usaina unosaina wati akakutsura aikutsurireiusaina